Fy enw ydi Mair a um, dwi wedi byw yn yr ardal yma ers i fi gael yng i blaw mynd ffwrdd i coleg o felly. Um, so, a dyn ni wedi cael yn dwy'n fyny ar fferm, um, fferm fan i feiliad yn bennaf. Uh, wedyn, yn mwy diweddar, gen i ddiddordeb mewn tyfu llysiau O'n i'n rhan o Llwybrau Ffermio sef yym grŵp o bobl sydd yn mentora a dysgu ni sut i i dyfu llysie yn lleol i- ac i neud o'n fusnes a trwy hynna wedi ca'l llwyth o brofiad a fel organic principles. A dechreuodd y siop Blodyn Tatws tua pum mlynedd yn ôl. Yym pwrpas y siop oedd i allu tyfu cynnyrch yn lleol i'r siop hefyd a gweithio efo ffermydd lleol a tyfwyr yym yy sydd heb gemege artiffisial. Yy felly gyda'r prif pwrpas o ie- iechyd y pridd a bioamrywiaeth ddaru fi gofrestru efo rhaglen Tyfu Dyfi oherwydd oedd o'n gyfle i allu gweithio ar yr holl brosiectau 'dyn ni 'di neud ar y fferm yn barod a wed- 'dyn ni wedi tyfu gwenith ar y fferm, cropio datws o blaen yym ac oedd hy- a pethau eraill ond oedd o'n gyfle wedyn i drio pethe newydd a ca'l tîm o arbenigwyr lleol i helpu ni i i neud o lwyddo. Y cynllun ar y fferm efo tyfu Dyfi oedd i dyfu blode haul A tatws, a wedyn llwyth o flodau gwyllt. Yr hyn ddaru ddigwydd mewn camau efo'r project Tyfu Dyfu oedd i ddechrau trafod efo arbenigwyr lleol fel Grace Crabb efo blodau.

Alun Gallt y Llan oedd yn helpu ni i i weld sut oedden ni'n mynd i allu trin y tir a troi y tir a felly um, y dyddiadau pwysig i wneud hynna tatws yn y ddeiar a felly. Oedd o wedi gweithio efo nhad am flynyddoedd maith ac oedden nhw'n ffrindiau da. Felly oedd o'n fraint gallu bod y... treulio amser efo ac oedd o'n ie fôr o wybodaeth a oedd o'n gallu sefyll yn y cae a sôn am y ffermydd o'n hamgylch ni a'r sut oedden nhw'n tyfu yn y gorffennol yym oedd o'n bleser mawr gweithio efo fo. Harri.

A dwi 'di bod yn yy ar hyd y ffermydd fan 'yn am dipyn go lew o flynyddoedd. Rownd y ffermydd i gyd yn neud wahanol waith i'r ffermwyr o- o'dd pendechrees i o'dd 'na ddim tractors yn roid y lle 'ma yn unlle. Dim ond ryw un neu ddau o tractors oedd 'na yn yr ardal. Ac wedyn yy o'n i'n gwbod yym pan ges i dractor ba- drac- tractor so oedd yn o'n i'n hoffi yr y pyrgu bech 'na s- yy yn ninety forty seven y pyrgu bech 'na ath newid amaethyddiaeth yn hollol. Oedd hwnnw oedd yym oedd wedi newid mwya dwi'n cofio. Mae oedd yn helpu ni i i weld sut oedden ni'n mynd i allu trin y tir a troi y tir a felly um, y dyddiadau pwysig i wneud hynna i gael yr tatws yn y ddeiar a felly. Um, wedyn, oedd um, Alun Gall y Llan yn dweud pan mae'r bedian o'r blodyn, y drinau'n wen allan, dyna'r amser perffaith i ddechrau plannu y tatws a felly. Felly, Oedd o 'di dod a'i fab, Philip Gall-y-llan, a a'i fab o hefyd, yn gweithio ar y tir, Harri. A wedyn gath y tir i droi, ddoth 'na criw at ei gilydd i blannu bob peth a ac hefyd yn y nes ymlaen oedden ni'n cael diwrnodau ar y fferm i weld sut oedd pethau'n mynd.
1951. Dio ne? Neg 3. 53.
Beth, yeah. beth sydd yn yr dyddiadau?
Wel, plannu tatws amser ma ar, ar, ar, yn y llawr. Ar yr... Um, pryd oedd ei maer? Rwy'n ti'n gweld hwnnw well na fi? Um, wythnos cynt, 22.
Closing Regis Pendos Mawr, yr 29, oh, wel na be o'n i'n neud. Cael, cael ei tatws.
Wy. Ni dod o'n Saesneg am ryw reswm. Fanna oedd yr un...
Um, yeah.
Yeah. Yeah. Gladdu tatws yn y llaw. Yn Penegoes. Ie, yeah, ar yr egeinfed o fai ynddo. O, o dyrnyd hwnna. Ydyn ni eisiau mynd nes i'r amser plannu tatws. Claddu rhipio tripio mangles, le?

A mi nes i roid y yr yr ridier nôl i gladdu'r tatws i cau nw fewn a 'dyn dyna fo dyn dyna cwbwl nawr y tatws. Oedden ni'n plannu tatws oedden ni bob blwyddyn o'n ni'n plannu tatws tan tan yn ddiweddar iawn o'n ni'n plannu tatws. Dwi'n siŵr mae'n mae ni oedd y rei ola i blannu tatws ar ffarm yn yr ardal 'ma. Wel, ers pan dw i'n fach, ers pan o'n i'n dod o'r ysgol. Ac o'n i'n o'n i'n o'n i'n mynd rownd y ffermydd pan o'n i ryw saith wyth oed a wahanol i helpu'r bechgyn oedd yn gweithio ar y ffermydd ar wahanol beirianne. Torri gwair, torri id a dyrnu. O'n i yn mwynhau, ac o'n i'n mwynhau mwy mynd i dynnu tatws yn bore i bincinio.

Mae'r pry YUM oedd y problem, sydd yn broblem mae'n debyg bob tro dych chi'n troi'r tir tan i'r gwair dorri lawr sy'n cymryd tua blwyddyn neu ddwy, mae yna, bydd y pry, pry bach yma yn broblem. Ond mae fi oedd yn rhy tywydd yn rhy lib i fedru i trin nhw wedyn. Oedd y tir yn rhy damp, a wedyn pan fydd tractors wedi bod ar tir damp, Ar tir lawr, mae hwyn yn tyfu. Os mae tractor yn gwasgu'r hadau lawr a maen nhw'n tyfu. Ac wedyn fysa'r lle'n hwyn i gyd yn bydde blwyddyn damp. Oedd ei drin tir tro, mae'n rhaid i chi gytywydd sych i wneud y job yn iawn.
Felly, dyn ni 'di dysgu ma' well neud y tatws ti'n fod i neud e bob tua saith blynedd fel rotation oherwydd yym mae o'n mynd â lot o ddaioni o'r tir ond hefyd ma' well o'n i yn y dechre o'n i'n meddwl bod e'n well dechre 'fo tatws a ma' well dechre 'fo rwbeth arall ma'n debyg oherwydd ar ôl tua dwy flynedd does 'na ddim problem efo'r YOM. I, i dyfu tatws mae, mae o'n um, lot o waith efo nhw. Am, am, ac o'n sgen y ffermwyr rwan, dim, dim gweithio yn beth oedd i, dyfu, i wneud y gwaith yma. Achos maen nhw'n gofod dybynnu ar gontractor sy'n gwneud y jobiau. Maen nhw'n gwneud rwan chwalu tail a belio a bob beth fel yna. Ond mae, mae peiriannau wedi mynd yn rhy gostus i i ffermwr i brynu a wedyn maen nhw'n gorfod dibynnu ar ar gontractwyr i wneud y gwaith a a ag mae o'n mae plannu tatws yn lot o waith mae i ei wneud y job yn iawn a plannu morol a fili mae chi gael amser yn neud pethau yma ac oes gen y ffermwyr rwan ddim amser a fydden nhw jyst ar ben ei hunan yn y ffarm ambell un a gwaes ynde ond dim ond mwy ne' dim llawer mwy ne' un. a wedyn rhwng rhwng pob peth os da ni ddim amser i wneud y y gwaith oedden nhw'n arfer neud ers dalwm. Pan oedd 'na dri pedwar a pump o fechgyn gweision ffermydd yn gweithio ar y ffarm. Ac oedd 'na fwy amser amser ni'n neud pethau yndoedd? Oedden ni yn anffodus dim ond tua 30 o'r blodau haul ddaru egino a tyfu. Dyn ni'm yn siŵr be ydi achosi y blodau beidio, ond dyn ni'n meddwl falle malwod neu rhywbeth fel yna sydd wedi bita nhw gyd. Ond um, hefyd, doth yr blodau gwyllt yn wych. Um, a wedyn mae hynna oedd o'n gwledd i'r peillwyr Pan yn y llwyth y blod hyfryd. Um, hefyd, so, oedd am brofiad wneud y tatws a da ni wedi dysgu lot o wneud y tatws. Mae'n waith caled wneud tatws. Oedd o'n profiad gwych gallu cael pobl ifanc i ddod fyny i'r fferm i helpu ni blannu'r cnydau felly. Um, oedd hynny'n bwysig iawn a hoffwn weld hynny'n y dyfodol bod Plant a bobl ifanc yn gallu dod i'r fferm a bod yn gweithio ar y tir i gael profiad. Felly, wrth wneud y treialon, mae wedi rhoi hyder eto i allu gweithio ar y tir a um, hefyd breuddwydio ymlaen i allu datblygu pethau yn fwy efo tyfu gobeithio cymunedol neu Yy wneud cnopiau, bod yn fentrus a gwneud c- c- cnydau gwahanol a bod yn arbrofol. Mae'n bwysig gallu chwarae efo'r ffermio ychydig bach jyst i weld beth sy'n gweithio felly.